Nzayootamwegyera bakandonzya naama y'abazaana eby'okuhimba naaga omuhairwe Ruhanga ebya gavumenti nuunyika bisiimo tinywire mbwenu ka mbagambire emitwe y'abashaija amamanzi ga Uganda nizo ntumwa za Ruhanga naanyarigasira nkaija naabihimba nimbetegyereza ebyo byona mwateerana hati naija kubagambira ebya Ramesh Tumwebaze ogu mwojo owaibingire ogu mutsigazi murungi muzima buzima oyetegyereize oshomire owaabaire ekibaaju omu ruganda rwabo emirimo mirungi akoreire Uganda Nyamuhanga akamutuma naamuhanga Abazaire n'abanyaruganda bakamuhaasira naazaarwa amakanisa n'entumwa za Ruhanga Anga bakamubatiza naayonka obwengye bwensi hariho nokwetegyereza akashoboorokyerwa akashoma obushaija buzima omuntu bagira ngu abweteera ekitiinisa eki ahuriire Nyamuhanga akakimujweka naamuhanga obutegyeki n'obumanzi abahanuuzi bakagaha omureebi arakiri muto yaabyarwa abantu mwe yaanyeeta yaashoma yaamariirira yaarahuka ebyo bitabo yaabiheza akiri muto abatsigazi n'eminyeeto bakamubumbatira naajwara ari tataine amamanzi buzima okaija waagajeemura butunu mbwenu shi abazaire n'abahabuzi baamushaba ngu ashwere baanyina arime n'amamanzi baagabwa nibakikunda tarasiibire Kibangaanizi akaimuka akaronda, akaija yaareeba Makirini, ogu mwishiki wa Robert, ou yaatooraine omu nkumi n'enkumi z'abantu. Nambwenu mbateerera omu ngaro aga magingo Nyamuhanga yaaragira ngu bombekane. Tutarinda omuka enduura ekagamba, yaagambire eti, Omu ntandamo za Rwengwe haza naagaba omwineerero, ejurutajuutana yaahuruutuka kurwana na Bwajoojo. Ekirigime yaacwekire empungimiriro zaagarukayo, omwesijo kagungira abanyeihamba, kijuma na Rwankanda obaire otaribareegyera, yaayangaribara egira hati, yaaceceka ati, Omu buganga na. Fuuha Ruta iwe wagungira amasiibo ari tataana twagizaagiza enteeko kabura na kabura kandi munyongera amaraka munonga hati mbagambira amaani g'ente omu nsi n'owa Ruhanga obu Nyamuhanga yaihanga mbwenu eby'ente nibirungi mwanyikiriza ngu mbitonde n'enyamaishwa y'okubanza Nyamuhanga naahanga n'obuzashereka ekitiinisa ky'omujuni naazaarwa eby'enjugano n'okuhuuta niziitandikaho fakitore y'abantu nibuhangwa ningamba amaani g'ente omu nsi n'owa Ruhanga obu Nyamuhanga yaihanga Ente niziigunjura n'omuntu akagamba nibamuhurira zoozeho n'obufeere aha muntu buri obuhango obwabo ishi kushweza n'omu maka marungi muhango ogu waakubaire nootiina abaikunda n'abaironda Nyamuhanga naabuhurira Niziitambira bashoboirwe nk'ekigambo kya Ruhanga ekiitsyamura n'omuntu omu ruganda ngu bamucwire ikiigarura n'omukazi ocumwire nibamushenda ikiikaraba n'enzigu abaitaine nibanywana naanye nk'omuzaana entambamahano buzima nk'emuka naazeevuga rwatu Ente ikiikora eby'okutangaaza nambwenu bikongyererwa n'itungo ry'omugisha omu ihanga rya Ruhanga riziireetsire entunguuka nk'amu ya Uganda